i dey hungry amaechi na sixty years old liar wike welcome country pipo to cnock media abeg if you neva subscribe to our channel make you do so now make you put on your notification button so you go get notice once we drop update make you like comment and share our video. Country pipo tori enta say di former govnor of Rivers state and former minister for transportation during di reign of ex-president Muhammadu Buhari, Rotimi Shuibike Amaechi in celebrate im 60th birthday and for dat birthday celebration, e come tell nigerians and di world say e dey hungry. Dat tok e dey hungry e come bring plenty reactions from politicians and non politicians. Everybody come dey read meaning to wetin e mean by e dey hungry. Some read am to mean say Things for Nigeria don bad, that na why hunger dey the land na make am dey complain say e dey hungry. Others dey see am say na hunger for political power because that celebration e come be like where opposition pipo gada to take plan how dem go take remove president tinubu from office through di next election na so di tori come waka round and now president tinubu man friday wen e be arch rival of rotimi amaechi di minister for di federal capital territory nyesom wike e don respond to wetin amaechi tok di honourable minister for im monthly press briefing wey e hold on monday e don tok say rotimi amaechi e no know wetin e dey talk e say if not um somebody wey e don spend sixty years on mother earth e don decide to tell lies on the day wey dem dey celebrate im birthday e say e dey unfortunate say the man choose im birthday celebration to take tell lies to nigerians say im dey hungry he say make we tell ourselves the truth rotimi amaechi na speaker from 1999 to 2007 and if anybody know he say na him be the most pampered speaker for nigeria he say while he be speaker he dey read law for london he say he come become governor 2007 to 2015, e say e still dey read law for London, eight years as Speaker, Rivers State House of Assembly, eight years as Governor of Rivers State, e say e never talk about hunger, e come become Minister from 2015 to 2023. eight years as a super minister e say wia im dey borrow money from banks and loans here and there e no tok about hunger e say two years only two years wen e don leave power now e don form coalition and now you say you dey hungry e say na hungry for power na im dey do am and dat na failure on im part He say how you go bring up the issue of hunger and poverty? He say why Amechi dey insult the intelligence of Nigeria? Why he go do that? He say you join Atiku, you join Rufai because you dey hungry. He say no be Nigerians in dey insult so. He say imagine because you no go fit stay out of power you dey talk of hunger he say how can a man when he don dey power since 1999 till 2023 come stand before nigerians one man when he preside over trillions of naira na the same man on national television when he tell nigerians say he no like money meanwhile dollar dey show and you dey tell nigerians say you no like money una dey say the man dey influential he say where the influence dey he say nigerians too dey overrate people he say make him talk one thing amaechi na governor for 2015 yet he no fit produce a successor amaechi na minister for 2019 yet e no fit give im candidate muhammadu buhari common 25 percent na sitting minister for 2019 no sitting president dey move with soldiers the way e come with soldiers e say e go produce governor e no even fit produce a candidate again for 2019 na dg of campaign buhari no make 25 percent in 2023 e come say okay im go support atiku thank god we no support pdp if we support pdp and atiku win e for take di glory but dey fail dem no even fit make ten percent So which type of influence im talk say im get? Country people, vintage Wike once he talk una know say e go make news. Country people now dey react to wetin Wike talk. I come say some dey say Rotimi no try. He say he deserve good knock

e say but dem no know wetin pipo know now e say wetin pipo know dem no know anoda pesin come tok say well dat na wike for you o e say but wike make more sense e say wike make more sense for dis tin wey e tok e say amaechi hunger na for power o no be food because e don make money well well all dis plenty years wey e don dey for political leadership so no be food dey hungry am that when e say I dey hungry na a symbolic way of saying he wan enter leadership again he say dem no dey tire dem dey recycle dem because dem believe say dem born dem to rule and when dem rule finish their children go come continue some other persons come dey say na wike dey in charge now and say wike as power dey sweet am na so im dey talk am well how una see this amechi talk and wike now don respond amechi true true wetin be im political value for rivers state and even for the country wey im dey believe say dem go fit unseat di president na im be di hunger wey e say e dey do am. Country people how una see dis talk wey Wike don respond to Amaechi?